Uleka channel-ah ka lo lawm leh vek che u a, aw tun ṭum kan video-ah chuan pan card siam dan kan en ho. Aw hmasa berah chuanin chrome-ah kan lut anga UTI pan card tih kan type anga. kan search anga khawtlai uti pen card tih ah khuanin kan click anga hemi site ah hian kan lut anga. Chuan Pan Card Services tih ah hian Apply Pan Card te hi kan click leng a. OK. OK. OK. Chuanin Pan Card for Indian Citizen tih ah khuan. click leh tur a ni a an click anga apply for new pan card aw chuanin pan card siam dan hi chi hrang hrang a awm a tunah hian ahh hemi e sign digital mode e sign tih hi kan thlang a. Aadhaar Authentication tih vel hi a awlsam a mahse tihsual palhin chawi thlawn te a awla, chuvang chuan e-sign tih hi a him ber a. Tah hian a lai e-sign, Digital Mode e-sign, teh hi kan click anga chuan hei hi No tih tur a nia, No kan click anga Both Pen, Physical Pen and e-Pen tih hi kan click bawk anga. chuanin kan submit ang. Aw ka video record hi duh aiin a ziak hi lo sim thet a min hrethiam dawn nia. Chaw chuanin tah hian kan lut ta a. Chuvang hian a awlsam a, an ti nghal mai ang a. A hming kan chhu lut ang a. Chuanin gender kan thlang ang a. Chuan date of birth kan chhu lut bawk ang a. Heng chu thil harsa a ni lo a. mahse fill up uluk tur a ni chuan hetah hian residence tih huan thlang ang a a hnuai chiah pawh hian resident tih tho hi kan thlang ang chuan kan scroll thla ang a. Khithlai a chung pahnih ka fill up loh chin hi chu fill up ngai lo tihna a ni mai. Aw tah hianin kan awmna state Mizoram a nia. Chuan aw office tih pawh khi ngai lo va, kan Aadhar number leh Aadhar kan hming awm dan kha kan fill up anga tah hian aw Aadhar number kan fill up anga. chuan tah hian fill up nawn tur nia dar number kha fimkhur em em a tih vek tur a ni tih sual palh hi a pawi tawh thin a chuan kan hming kan chhu lut leh ang a chuan next step ah kan kal ang. Aw hetah hian proof of identity proof of address proof of date of birth tih hi thlan theih a aw tah hianin ti hian ka thlang mai anga duh duh thlan theih a ti khan in document neih that ang ang kha a in thlang anga proof of proof of address tih hi-- Aa, thlan fimkhur a ngai a, a dar mil hian kan thlang deuh ber thin a, chhan chu aa fill up leh a ngai dawn a, kan address kha kan thlan mil khan fill up a ngai dawn a, aw make payment ah kan click a, hetah hian aa kan number kan chhu lut ang a, email khi chu chhut luh ngai hran lo a, kan number kha kan chhu lut meng a tah hian. Aw kan number kan chhu lut ang a, chuan tlai box te ho kan tik ang a bial te ho chuan confirm ah tah khawn kan click leng a, chuanin UPI tih ah sawn kan click ang a, aw QR kan generate ang a, hei hi kan phone atang khan Google pay emaw atang khan kan scan ang a. Chuanin kan pay ang a, kan pay zawh khan tih hian engmah khawih dang loh tur danglam loh tur nge tih hian a maiin a in redirect ang a, bag pawh hmeh loh tur a ni aw tia kha kan nghak ang a aw ti khan. Hei hi kan ex ang, a chhan chu Adar atanga address a pawh. Address ka pawt lut dawn a rawn tia mah se hei tih loh tur a ni. Chhan chu Aadhar ah hianin address hi sei tak tak a awm thin a, sei deuh a nih khanin a reject leh thin a, a buai thlak tawh thin a, reject khan a bul tang a tih leh ngai thin a, chuvang chuan kan X ang. Chuan hetah hianin India kan thlang anga, umm. kan number kan chhung a la sawi tawh ang khan pen card hi siam tih sual pala awl hle a chuvang chuan fimkhur hle tur a ni ehh document dang nena inmil thlap thlap a siam tur a ni aw kan number kan chhu lut ang a. chuanin area code landline tih vel kha chu chhut a ngai lo a kan email kan chhu leh dawp ang a ti khan chuan details of parents tih-- Heta mi hi no kan ti anga umm hei hi hei hi kan pen card a ah kan chhungte hming pa hming emaw nu hming chuang tura kha a thlan thei a tah hian aadhar ah te engtin a voters ID ah te kan pa hming a chuang a nih chuan father's name tih kan thlang a kan nu hming a chuang a nih chuan mother's name tih kan thlang dawn a ni chhan chu document zawng zawng kha inang vek se buaina a tlem tihna a nia. En an loh khan buaina hi a awm neuh neuh duh a, chuvang chuan documents dang nena inang vek khan kan thlang ang a, ah chuanin pa hming kan chhu lut anga, pa hming kan fill up anga, pa hming kan pa te ka tih pa hming aw ah nu hming chuanin next step ah kan kal leh ang. chuan address chhut luhna tur lo awm ta ti hian i chinah proof of address a kan thlan. Engtin nan Aadhar card lo thlang ta ila, kan Aadhar mil, kan Aadhar a inziak mil khan hetaiin kan fill a pangai a. Voters ID kan thlang a nih pawn, Voters ID a inziak ang khan hetaiin kan fill a pangai a ni. Aw, kha kha fimkhur a ngai leh bawk a, ani loh chuan a reject thin a. Aw, kan thlan ang ang khan kan fill a panga, kan thlan mil ang ang khan. House number ah tih te kan fill apang a tikhan kan fill apang a fimkhur leh uluk deuhin fill up tur a ni mahnia siam tum tisual palhin tam hle a pan card han correct hi harsa tawh thin a pahnih a neih ve theih bawk si lo maw pan card hi pahnih neih theih loh a ni.

pin code aw chuan office address hi chu fill up hran a ngai lem lo a skip theih chuanin source of income tih khu kan sum lak luh na nia sal salary tih hi thla thlabi hlawh a nei tihna nia engtilang kut hnathawk te kan lo nih chuan-- Income from other source tih khuh ni mai a, zirlai kan nih chuan no income tih khuh. Chuan kan next anga ok kan hmet anga aw chuan hei hi lo in fill up sang a, representative addressee tih hi a ngai lo va, hei hi minor tan a ni a, minor kum sawmpariat a tling tawh kan nih chuan hei fill up a ngai lo va, khutah khuan a hnuaiah khuan a rawn kal anga Hetah hian self tih kan thlang ang. Aw, self tih kan thlang a chuan next step ah kan kal leh ang. Umm, chuanin kan document te upload a ngai tawh a. Heta kan thlan ho kha Aadhar leh Voters ID ka thlang ta. Pdf ah Aadhar hma leh hnung, Voters ID hma leh hnung kha thla ka la ang a, chu chu pdf ah. ka dah khawm anga hetahin ka upload dawn ni chuanin a pdf a siam thiam lo te kan awm chuan youtube ah khan siam dan tama kan en anga kan dah kan siam anga aw chuan hetah hian kan upload anga chuanin aw hetah hianin passport size photo leh kan signature upload ta ngai leh a. Hei ti hian hetah crop and upload tih ah hianin a crop chawp thei a, aw ah crop thiam lo kan awm chuan heta upload photo ang chu ka crop sa vangin tah hian ka upload mai anga. Choose file tih ah hian aw ka thlang a signature ka upload leh anga hetah hian. chuan next ah ang kal leh ang tihan Aw hetah hian Aadhar leh phone number kha link ka ngai a, kan Aadhar number hi kan check hmasa ang aw tah hian kan Aadhar number ni lo pui kha lo in fill up lawk ve thin a, aw kan clear ang a kan Aadhar number kha kan chhu ang a, Aadhar leh phone number hi link ka ngai vek tawh te hnung lai chuan in kan link turah khan ngai a, ka video hmasa lamah kha kan sawi hmasa lo va. Kan link turah han ngai tile a, chuanin kan chhut zawh khan get OTP tihah sawn kan click anga, OTP kan nghak anga kan adhar kan link na phone number ah khan OTP ka lo thleng anga chu chu kan chhu lut anga, thleng har deuh te pawh hi awm ve thin a nghah ve hret thin tur a ni a. kan kan link ngei anih chuan a lo thleng mai lo anih pawh khanin ah ah bang ang che buai nghal lo ila a kan nghak deuh vang vang anga thleng har ah resend ngai te pawh i awm thin a resend otp khi a hmeh theih a a rei tak viau chuan kan resend anga a tul tak a leh a lo thleng a kan chhu lut ang. aw chuan kan chhut luh zawh khan kan scroll thlang a kan submit ang Umm tikhan hemi receipt hi tih hian a lo lang a hei hi kan download ang chuan kan phone ah kan save tha ang a ah tangkaina em em chu awm lo a mahse reject palh te an neih khanin hei hi tangkai thin a umm hemi hmang hianin ah a siam that theih a. Kan document te an pawm chiah loh khanin upload that te ngai thin a, chuanin tihian kar khat kar khat hnu vel aw kar khat vel a niang chumi hnuah chuanin a ai hma pawh a ni thei a a ai tlai pawh a ni thei a chumi hnuah chuanin kan email hetah kan chhut luah khan. Pen card kha pdf in kan tawng ang a, chuanin kan nawmna hnaih ber dakah khan an rawn thawn ang a, dak a dak te khan aw postman te khan an rawn deliver mai dawn a ni kan pen card chu aw heti hian pen card hi chu a chhuak nghal a ni lo va, a chhuak nghal chi kha chu bank hian an pawm thin lo va, hei hi pen card siam dan dik tak chu nia. a company na card an rawn thawn dawn tina eng chu siam the company in aw ka ti zawng kha a ni a aa kan pen card siam dan video chu aw thlir tu te in lo hlawk pui chuan khawngei a min lo subscribe a share leh like turin ka lo ngen leh cheu ni ka lawm e.